די ניין יענקעלע האט ביז נישט מיינע געלט ס'איז געקומען ברשות אל הייסע בחור זי מען אבא ברשות אל דארף אנקומען הייסע בחור וואס איז טייטש זאגט ער איינער האט בא'עוול'ט יענעם מיט א דין תורה ער האט אים בא'עוול'ט אבער נישט סתם בא'עוול'ט און ער ווייסט אז א שיכור האט מיך ארויסגענומען הונדערט טויזנט דאלער לא עליני מיט מיט א שקר גס מיט האסט דיך נישט וואס צו הארגען.

אויב ס'איז געבליבן ביי אים ביז ראש השנה, איז דער טאטע א פארריבענער און געווען באשערט צען טויזנט דאלער, ער וואלט עס געהאט אן דעם גאוה נאכעט. נאר די צען טויזנט דאלער וואס ער האט געדארפט יעצט רופן באקומען, גייט דער אייבערשטער צושטרעמען צוריק ווייל דאס איז ווייל מען האט פון אים צוגענומען. פארשטייסט? ס'איז נישטא כזו זאך מען קען נישט טשעפען יענעמ'ס געלט. איר כאפט דעם נקודה? מען דארף עס גוט אריינלייגן אין קאפ, עס וועט אראפלאזן אביסל די היץ. מען דארף נישט שאפן אזויפיל ארבעט פאר די דיינים דארטן. שרייבט ער קלאר אין אמונה, איינער וואס האט אמונה האט נישט וואס צוגיין צום רב.

איז ער האט גוט דארטן אין די דרייוועי געזעצן מיט נאך איינעם וואס דער צווייטער איז געווען א הגבר אלים, איך וואלט אים גערופן חוצפן יאק, אין גאטש, ער האט אים אמאל געזאגט איר קומט אן אביסעל זשע לאמיר קודם מאכן די סיבוב און שפעטער גייסטו. דער דרייווער איז געווען צוקאכט, וואס פאר א שפראך איז דאס? גייט דער באס מיט מיר? ווער ביסטו? יא איך א גאנצע טאג, צומארגנס איז דער בית שמש.

און ווען דער צווייטער איז אריינגעקומען דאן האט מען געזען ער קען נישט טשעפען יענעמ'ס געלט וואס איז דיר באשערט, פארקערט דער אלעם האט געמאכט אז ער זאל דער צווייטער זאל עס קריגן, ווען ביידע גייען צוזאמען וואלט ער ביידע נישט געקריגן, פארשטייט? איז באשערט פאר יענעם איז נישט שייך כזא זאך, דו באשערטע זאכן, ווי איז געווען דארטן ביינעם ווערדיגער, זיי האבן נעבעך דארטן געהאט גארנישט נישט געהאט צו עסן, דארטן געעסן ברויט מיט פיטער יעדע, איז ער אמאל אהיימגעקומען דער ווערדיגער זאגט אים זיין רעבעצן אז מען האט היינט אויפגעגעסן דיין ברויט מיט פיטער, די מיינע האט מען נישט אויפגעגעסן, האט זי געמיינט ער זאגט אז אירע. איך זאג דיר צו ס'נישט מיינע, מיינע איז געווען די אנדערע זייט, מיינע האט נישט אויפגעגעבן, זאג איך, איך זאג דיר צו ס'נישט מיינע, האט ער געזאגט, מיינע האט נישט אויפגעגעבן, אז ווען ס'איז מיינע וואלט די קאצע עס נישט געקענט אויפעסן, אז די קאצע האט עס אויפגעגעבן דאן סימן אז ס'איז געווען זיינע, נישט מיינע, ס'איז נישט נאר ביי א קאצע א מהלך על ארבע, ס'איז א מהלך על שתיים אויכעט, פארשטייסטו? נישטא קיין אזא זאך, מ'קען נישט, און איר ווילט עס ארויסהאבן די סענס פון דעם, ס'האט, ס'האט, ס'איז געווען א מורא'דיגע מעשה, דער נציב, זיין רעבעצין איז געווען חרוב קראנק, איז שוין אנטשטאנען א מנין אינדרויסן. יעצט שוין געווען א מנין וועגן יציאת נשמה, האט דער נציב אריבער געשיקט א תלמיד זיינער גייט צו ר' אברהם וואלקין, האט אים אריבער געשיקט זאל באצאלן פאר חברה קדישא אלעס, דמי קבירה, טהרה, תכריכן, אלץ אלץ, אויסצאלן אלעס, האט אלץ געצאלט, שפעטער איז בעסער געווארן און בעסער געווארן און בעסער געווארן, זי איז געזונט געווארן, ס'איז געווארן א טובה זיין, האט דער נציב דעמאלטס געזאגט, איך האב געוואלט פאר איר דאווענען זאל ווערן געזונט, אבער איך האב פארשטאנען אז קען זיין עפעס, קען זיין פאר חברה קדישא פאר שווערע געלט, עס קען שטערן איר געזונט.